Ndinotenda Mwari nenguva yandawaniswa zuva ranhasi kuti nditaure shoko raMwari. Imi makagara mudzimba dzenyu nokuda kwenguva yatiri, asi ndinotenda kuti shoko harina nguva, harina season. Shoko ndere nguva dzose. Saka panguva yakadai seiyi kune shoko rakatikwanira. Ndinoda kusvika pandinonamata nditende Mwari nokuda kwenguva ino. Baba vangu vari kudenga, ndinokutendai Mwari musiki wedenga nepasi. Ndinotenda nenguva yamatipa yekugoverana shoko renyu. Riropafadzei Baba. Ngarive nesimba ramakafemera mariri kubvira nyika ichitanga. Ndinokutendai Mwari. Isaiwo kuzodza kwenyu pamusoro pangu. Isai kuzorodza kwenyu pamusoro penzeve neimwe neimwe inoteerera Shoko, mbiri yose igopiwa kwamuri, muZita raJesu. Ameni. Ndinotenda, Mwari, zuva ranhasi Ndoda kutaura Shoko randichaverenga kuna, kuBhuku raRuka, chapter 8. Verse 40 kusvika 44 ndichajamba mamwe maverse andinotenda kuti iwe uchaverenga wega kumba ahh ndichazoenda paverse ya 49 na 50 asi ndinotenda kuti kana ndapedza kuverenga ndapedza kushumira iwe uchava nekuverenga chapter iyi yose uri woga ndakuverenga kuna Ruka chapter 8 verse 40 zvino Jesu wakati achidzoka Vazhinji vakamugamuchira nokuti vose vakanga vakamumirira. Ipapo mumwe murume wainzi Jairosi, wakanga ari mukuru wesinagogi, wakauya akazviwisira patsoka dzaJesu. Akakumbira zvikuru kwaari kuti apinde mumba make, nokuti wakanga anomukunda mumwe chete waiva namakore anenge gumi namaviri Wakanga wotandadza, zvino wakati achienda, vanhu vazhinji vakamumanikidza. Ipapo mumwe mukadzi waiva nokurwara kwokubuda ropa makore ane gumi namaviri, wakanga apedzera kuna vana chiremba zvose zvaairarama nazvo, asingabetserwe kunyangwe neimwe yadzo, akauya mumashure make akabata mupendero wenguwo yake. Pakarepo kubuda kwake kweropa kukaguma. Ndakuenda pavhesi ya 49. Wakati achataura, mumwe akasvika achibva kumba kwemukuru wesinagoge akati kwaari, Mukunda wenyu wafa, regai henyu kutambudza Mudzidzisi. Zvino Jesu wakati achinzwa, akapindura akati, Usatya, tenda bedzi, iye uchaponeswa. Ndinoda kutenda Mwari neshoko iri randapa musoro weshoko unoti You are not abandoned. You are not abandoned. Hauna kuraswa. Ishoko randinoda kutaura pamusoro pemurume ainzi Jairos rataverenga richitaura pamusoro paJesu. Tatanga kuverenga pavhesi ya 40 yataura kuti zvino akati achidzoka. Akati achidzoka kupi? Jesu pa previous chapter and previous verses wakanga aenda ataurira vadzidzi vake kuti ngatiyambukire mhiri, akasangana nedutu guru. Paaiyambukira mhiri, chikepe chikada kunyura, asi iye navadzidzi vake vasvika mhiri, vakawana kuine murume akanga aine mweya wesvina waimutambudza, wainzi Ligioni. Jesu akanamatira Ligioni, akaita kuti Ligioni ave restored mustate yake yaanofanira kunge ari, nokuti Jesus Christ is the great restorer. Saka Jesu ndokwaakanga aenda kunoshumira. Bhaibheri riri kuti zvino akataura vadzidzi vake kuti tidzoke. Achidzoka ndopaari kuwana pavhesi ya 40 akaunganirwa nevanhu vazhinji. Paive nemhomho yakakura kwazvo. Jesus is a crowd puller. Pakanga paine vanhu vakanga vakamumirira. Mumhomho iyoyo ndo muri kubuda mumwe murume watatsanangurirwa pamusoro pake wainzi Jairasi. Akabuda mumhomho zhinji akaenda kunosangana naJesu. Mhomho yatsanangurwa zvayakanga yakaita yakanga yakamirira Jesu, yakanga ine expecting attitude Zvinokosha kuti pave nemiracle kana takamirira Jesu tiine mweya wokumirira, an expectant attitude, because expectation is the breeding ground of miracle. Saka ava vakamirira Jesu achisvika, Jairasi anobuda mucrowd, anoenda kunosangana naJesu. Atsanangurwa Jairasi wacho kuti akanga asiri munhu wokutamba naye Akanga ari munhu wemukuru wepamusorosoro nokuti ataurwa kuti waive synagogue ruler, wakanga ari mubati muchechi, wakanga ari mutungamiriri pachechi yaaipinda. Saka akanga ari munhu mukuru kwazvo, asi wakasiya zvechinamato chaaitenda kwachiri. Being a synagogue ruler, vamwe vake vakanga vasingatende kuna Jesu Kristu, vaifunga kuti wauya neimwe dzidziso inopesana neJudaism. But zvino nokuda kwokuti synagogue ruler waita dambudziko, wakanzwa nezvaJesu kuti anoponesa, akamhanya kugungwa akanosangana naJesu. Anobuda mucrowd, anoenda kunowira patsoka dzaJesu. Iko kuchiitiko ichocho chinoratidza kuti wakanamata Jesu, wakawira patsoka because wakava nerevelation yethe divinity in Jesus Christ. Saka wakaenda kunowira patsoka dzaJesu, wakanamata Jesu, akataura, akapresenta petisheni yake, akati, ndine mwanasikana ane makore gumi nemaviri ari kurwara wave kutandaudza, Ishe, ndibatsirei muende kunoporesa mwana wangu. Bhaibheri rinoti wakapinda munzira. Jesu haana kuramba, sezvo asingarambe pazvikumbiro zvedu. nokuti Jesu wakangomirira kuti ati yes and amen patinokumbira neutsvene. Saka wakafamba naJesu, but vachifamba panoitika another intervention, panoitika in interruption yetrain yaJesu. Kunouya mudzimai akanga achibuda ropa, anouya from the behind. Bhaibheri rati wakabva nekumashure akasvikobata mupendero wenguo yaJesu. Ipapo Jesu akanzwa kuti pane andibata, nokuti ropa remudzimai iyeyu rakabva ramira kubuda. Ipapo Jesu akamira, akamisa ndikuona vanhu vese vaifamba naJesu vamira. Zvichida Jairasi wakanga ari pamberi achitungamira nzira, but Jesu wamira. Jairasi paari kutendeuka ari kuona Jesu nevanhu vese vamira, Jesu ari kutaura kuti pane andibata. Vadzidzi vake voti, Mungagoti sei pana andibata nevanhu vakakomberedza vakawanda kudai? Puresha yakawanda pano, saka munganzwe sei kuti pana akubatai? Jesu anoti, Ndazvinzwa nokuti simba rangu rabuda. Handizive kuti mubhladhi maJairasi makaita sei, handizive kuti waka, wakafunga sei but dai ndandirini ndaibva ndanzwa kupererwa kuti anogoti simba rangu rabuda apa mwana wangu akamirira maoko ake kuti azomuporaisa saka zvichaita sei if it were myself i would give up maybe ndaizoenda kunotsvaga dzimwe nzira dzekuti mwana wangu apore ndinofara najairus he did not give up Akaramba akamira, akazviziva kuti Jesu zvaabvuma kuenda neni, anoenda neni chete. But ndiri kutenda Jesu akataura nemukadzi uyu, akapedzera nyaya dzemukadzi uyu kusvikira aona kuti mukadzi wagutsikana kuti ndaporeswa, akasiyana nemukadzi. Ipapo paari kutaura nemukadzi, panosvika mamessengers ari kubva kuimba yaJairasi, vanotanga kuzevezera. I don't know kuti vakataura sei naJairasi Vakataura naJairasi vakati, Jairasi, ah, hakusina kumira zvakanaka, mwana anga achirwara wafa. Nedzoi, nedzoi, nedzoi. Jairasi, I don't know kuti wakareacta sei, but ndinofara naJesu kunyange ari kutaura nemudzimai aibuda ropa haana kurega kutarisa kuna Jairasi Pakasvika vanhu vane message, Jesu wakatarisa kuna Jairus because he was not abandoned. Jairus akatarisa kuna Jesu kuti azive kuti woita sei. Jesu akagona kutaura na Jairus. In the midst of that confusion, Jesu akataura na Jairus. Patinopinda mu confusion ne desperation, teerera izwi ra Jesu. Jesu akataura naJairasi akati, usatya. Ndoo shoko randinoda kutaura newe panguva ino. Usatya, just believe, iwe tenda chete. Ndoo mashoko akataurwa Jairasi. Zvikanzi mwanasikana wako achamuka. Jairasi akutarisa kuna Jesu but mamessengers ma, ma, ma aripo akutaura kuti mwana watofa zvichabatsirei zvichida vanga vatounganidza huni kwavabva vanhu vasara vachiunganidza magrosari masofa aburitswa panze asi jesu shoko rake rinoramba rakadaro don't be afraid Usatya, only believe. Panguva ino yatiri vamwe tatandazika pfungwa dzedu, hatichaziva chokufunga, asi ndinoda kukurudzira pauri ipapo about your business kuti richapfuurira mberi here, about your trip kuti ichapfuurira mberi here. Tarisa kuna Jesu sezvakaitwa naJairasi. Jesu ane shoko newe rokuti usatya, just believe. Hazvinei nokuti pasvika mashoko anodiscourage Hazvinei nokuti coronavirus yapenga sei, but ndine shoko riri kubva kuna Jesu mangwanana ano. Ari kuti usatya iwe tenda chete. Iyo ichitaurwa mastatistics tichanzwa zvichinzi kwafa vanhu vakati, kuBritain kwafa vanhu vakati, kuGermany iri kutopa nekwakati kuri kutopa, but shoko raJesu riri kuti usatya iwe tenda chete. ngativei nokutenda hama munashe ngativei nokutenda kuna jesu iwe tenda chete jairasi anoteerera jesu jesu anosimuka anoenda najairasi kumba yake anosvika anosvikowana vanhu varimo mumba vachinokuchema vanhu vanochema nokuda kwedesperation Kwese kwese vanhu vakasvikirwa nenguva dzokuti hapachisina zvavachagona kuita, vanochema. It's at a point of desperation. Asi Jesu haacheme nokuda kwedesperation, nokuti nguva iri muruoko rwake. Anofamba naJairasi, anoenda naye kumba kwake. anosvikowana vanhu vachichema vanhu vachichema jesu asingachemi nokuti anoziva kuti heis in control of the situation nhasi uno vanhu vari kuchema kwese kwese vanhu vari kutambudzika kwese kwese there is desperation pane mumwe ari kufunga iye zvino izvi kuti bhizinesi rangu richazova sei uri kuchema nokuda kwefyucha yako uri kuchema nokuda kwezvawakatarisira ko zvinhu zvandandiinazvo zvichamira sei kutrip yangu yekubritain kana yekuengland kana yekugermany ichamira sei vhiza racho richatoexpire ndisati ndaenda but bhaibheri shoko ramwari rinoti iwe ungachema asi tarisa kuna jesu ari kuti usatya nokuti ane control of every situation situation yatiri nhasi yecoronavirus uh, pandemic Jesu ane control nayo, Mwari vane control nayo, asi kwatiri kunofanira kubva kutenda, kuti titende kuna Mwari wacho, nokuti anogona kutichengeta. Jesu anosvika pavanhu vari kuchema, anovataurira kuti vabude mumba, nokuti imba haidi kuzara nevanhu vane doubt. Mwoyo wako ngausazare nedoubt panguva ino, usazare nedoubt, but zara nokutenda, nokuti pane fear hapana faith. Pane faith ndipo pane kuponeswa kwako. Pane faith hapana fear. Saka Jesu anoda kuti mumwoyo medu muzare nokutenda. Vanhu vanotenda ndo vanoshanda nemirakuru yaJesu. Jesu anoshanda nevanhu vanotenda. Saka Jesu anopinda mumba, anotarisa vanhu vari mumba vachichema kudaro, vakati anonoka kusvika. Vakati zvino achaitei? Anonanga pamwana sikana wanga apronouncwa dead, anga ataurwa kuti hapachisina chichabuda. Jesu anosvikomubata mwana sikana, anomutaurira kuti amuke. Mwana sikana anomuka, anomurestore to life. Jesus Christ is a great restorer. Hazvinei nezvatanga tarasikirwa nazvo munguva yakadai, hazvinei nebusiness rawarasikirwa naro panguva yakadai. Jesus Christ is a great restorer zvese zvaunga uchichema nazvo tarisa kuna jesu anodzosera hazvinei nemamiriro ezvinhu aaita muzimbabwe kana muguta rako raugere hazvinei nezvawakarasikirwa nazvo jesu ane nzira yekuzvidzosera anotaurira musikana kuti amuke bhaibheri rinoti musikana akadzoserwa upenyu hwake she, she, she was given her life she was restored to life Kana achigona kudzosera upenyu, angatadze here kudzosera zvimwe zvose? Angatadze here kudzosera mari yawakarasikirwa nayo? Anogona kudzosera, but chinodiwa pana Jesu ndechekuti titende. Iwe tenda chete, believe in Jesus Christ that he is able. Jairus akapedzisira akufara nokuti Jesu wakanga akurestowa mwanasikana wake. Akanga amudzosera muupenyu. Saka tinosvika panguva yekufara muna Jesu. Kuchema kwedu kuchapera, nokuti Bhaibheri rinobva rataura kuti kuchema kunouya usiku, asi mufaro unouya mangwanani. Saka tinotenda kuti zuva richabuda muZimbabwe, zuva richabuda muupenyu hwako, because we have got Jesus Christ, the great restorer. We are not abandoned. We are not left alone. Jesus Christ is careful about our lives. We are not abandoned in this this, this day jesu ari pakati pedu ndinotaura nyasha ndinotaura rugare muupenyu hwako usasiye jesu do not abandon your christian life nokuti jesus christ does not abandon you you are not abandoned you are not abandoned in the name of jesus Ndoda kuenda newe pamberi paMwari pandinopedza kuparidza panguva ino. Ndoda kutaura simba raMwari muupenyu hwako, ndichitenda kuti Jesus Christ does not abandon his own, nokuti he is a great restorer. Saka ndoda kutaura kuna Mwari paunondipa nguva yekuti ndinamate. Ndoda kutenda kana wanga warasikirwa nemwoyo, kana wanga waita give up pachinamato, ndoda kuti udzokere panzvimbo yako. Ndoda kuti utsvage Jesu zvakare because you are not abandoned. Situation yawakapinda mairi yakakudiscourage to the point yokuti you thought wasara wawega but patience pays. Ndoda kutaura kuti patience pays. Ndoda kupedzisira ndichikupa mwe mucherechedzo wokuti patience inobhadhara. Rimwe ramazuva ndakaenda kumusha kwedu, ndakaenda nebhazi. Mabhazi ekumusha kwedu anomukira mangwanani, anouya kuchiri mangwanani ngwanani Asi ini ndakamuka ndikabata nguva dza 5 am pabus stop. Ndasvika pabus stop ndakamirira bhazi kuti riuye. One hour ikapfuura, imwe one hour ikapfuura, pakapfuura dzimwe 30 minutes ndakapera mwoyo ndikati bhazi harichauya, ndichamirirei zvangu but nzira inouya pamusha pedu ibypass Kune imwe nzira inonzi main road kwatinokwirira mamwe mabhazi akawanda, saka ndakaita give up ndikati ndaakufamba netsoka a distance of about 10 kilometers ndiende kuno road inofamba mabhazi akawanda. Ndafamba chinhambo chinenge about 5 kilometers ndakanzwa bhazi rekusha kwedu ramumhiri richinokufamba richinokuuya kustation yekwedu saka ndakanzwa sound yebhazi kuti iro rakuuya ndikati aa ah, aa ah, aa ah, ndarasikirwa nebhazi ndikatanga kumhanya ndichidzokera kustation ndakamhanya zvekunge ndichabuda chiropa ndichimhanya ndichifemuruka ndisati ndasvika pabastop bhazi rakanditangira kusvika Ndichiri about 2 kilometers away bhazi rakanga ratosvika rakuloda vanhu richiloda vanhu richiloda vanhu ndikati ndinoribata ndakuda kunosvika bhazi rakasimuka ndikadaidzira kondakta ndiri kuuya kondakta ndiri kuuya but kondakta haana kunzwa voice rangu haana kundiona bhazi rikasimuka rikaenda ndakasara ndosvika pabastop ndikaona vamwe vose vandandasiya varipo vapinda mubhazi vaenda kwavanga vachienda kuharare Ini ndakasara zvino ndaneta ndakufemuruka ndakufemuruka nokuti ndakaluza patience ndakaita give up saka ndakasara ndakuti zvino ndichaita sei bhazi nderimwe chete hakuna rimwe richauya ndakanzwa kuti kuti ndichifamba kuenda 10 kilometers kumain road handisisina simba simba rapera ndichimhanya kudzoka pabhazi and then i called it off ndikati ah zviri nani ndidzokere kumba ndimbonozorora ndozozviona mangwana ndakarasikirwa nokuti i lost my patience dai ndakaramba ndakamirira about another 30 minutes ndingadai ndakapinda mubhazi don't give up on jesus christ don't lose your patience in jesus christ kana waona vamwe vachiitirwa zvakanaka kana waona vamwe vachiporeswa kunge mudzimai aikuda ropa akaporeswa jairasi akamirira ngazvikupe kareji yokuti jesu achandibatawo nenzira imwe chete panguva ino ndoda kukutenda nokuteerera shoko iri don't give up on jesus christ For you are not abandoned, you are not forgotten. Jesus Christ is with you. Ndipe nguva yekunamata newe, ndipe nguva yekukumbira kuna Mwari. Ndakunamata. Mwari Baba vangu vari kudenga, ndinokutendai. Ndinokutendai nokuti muri Mwari, ndimi Mwari makasika zvose zvinooneka nezvisingaonekwe, zvakasikwa nemi Mwari. Ndataura shoko iri mukati mehama dzangu. Ndinotenda kuti munoritsibidzira, kuti zvirokwazvo hatina kusiiwa hatina kurashwa we are not abandoned jesus christ you are with us patinofamba baba tinosangana nezvinorema tinosangana nemadiscouragements asi ndinotenda shoko renyu rataura kuti we are not abandoned toda kufamba nemi mambo jesu the great restorer pindai mukati moupenyu hwamumwe nemumwe mufambe nesu mutimutsiridze kunyange tiri munguva yakaoma vamwe vachifirwa nehama dzavo nokuda kwecoronavirus asi ndinotenda we are not abandoned as a country we are not abandoned as a nation ndinotaura nyasha dzenyu pamusoro penyika yezimbabwe ndinotaura protection yenyu pamusoro penyika yezimbabwe ndinokutendai baba nyasha nerugare zvive zvedu muzita rababa neremwanakomana neremweya muchena may the lord bless you amen